Moien an häerzlech wëllkomm bei engem Let's Test Wasteland vun Arma 3. Mat dobäi ass de Jeff an de Ben. Salut. An mir wollten Äech haut mol weisen, wat Wasteland esou ass a wéi et geet an wéi flott et ass. A villäicht maache mer och weider iergendwann, wann ech eng besser Verbindung hunn, e Let's Play dovunner. Maja. Wasteland geet dorëms a et gëtt Opfer, et gëtt Bluffer an et gëtt Widerstand, nee? Jo. Maja, an et kann een dann als Opfer a Bluffer, ech weess net ob et als Widerstand och geet, kann een Base bauen an déi Base kann een da verteidegen. Dat Ganzt weise mir iech dann eng Kéier méi no herno, wa mer Zäit hunn dofir. A mir hu jo schonn e bëssen Action hannert eis, dat heescht ugeschoss ginn an alles blablabla. Mir wollten ons op de Wee maachen, fir mol eng kleng Basisinfo ze erriichten. Da géing ech mol soen, vill Spaass beim Nokucken a lass Jongen!

Ech gi souwisou bei I, Inuratra do, ne? Do bei de Wouhin? bei de Camino Schiessplatz do, ne? Dat ass nämlech, Inu, dat ass do wou mer d'Letschkranzbasis Ja. erreecht hunn. Inunrata, jo, do hat mer ënnen, ënnenof déi. Da fuere mer elo mol hei e bëssen ausserhalb dovunner. So, Sinn, jo, 800 ah jo, du Meter, kanns dat ass. eng Markéierung maachen, ok, dann ass gutt esou. Mä da fuere mer mol dohinner, gi mer mol kucke fir eng Base ze erriichten. Also hei ass wierklech, d'Kaart ass kleng, se ass méi kleng wéi d'Charnerus mengen ech. An et gëtt een, et trëfft een zimlech séier op Géigner an alles. An de Problem ass jo déi an der Däischteren och nach ze fannen oder am Hellen. Sou. Gëtt geschwënn hell. Mei dat ass och Gëtt gutt hell, esou, jo, dat ass jo, och an gutt den esou. Leuchtturm ass och do. Probéiere mer dass mer näischt verrecken hei. Hei ass eng Strooss. Mei fuere mer einfach der Strooss mol no. Jo, sou vill dozou, ne? Wien ass do grad an mech gerannt? Ech net, ech fueren hei vir. Maja, du bass grad laanscht mech gefuer, ne? Wéi? Ech si schonn e ganz Säite vir. Hä? Sou, da muss mer kucke fir een vu Basendeeler. Komm mir mol kucken, ob do keng Basendeeler scho stinn. Hei uewen am Duerf sécher. Ma kucken mir an d'Duerf, kucken mir an d'Duerf mol. Jo. Vläicht mol e bëssen Action. Mir loosse virdrun hei eis Gefierer stoen. Wow, wat dat. An de Stied ass zemools immens vill lass, vue que dass do d'Spawnpunkte sinn. Dat heescht, do kënnt entweder dat da frëndlecher spawnen. Hei ass schonn e Sandsak-Déngens. So wat ehm. Si sinn direkt bis erof an d'Duerf. Ween ass dat? Aussteigen. Ech sinn net bis an d'Duerf, ech sinn hei virum Duerf stoe bliwwen. So ue, kuckt zum Beispill hei kënnt der dann är Sandsackmauer huelen, take this object, an da kënnt der déi, ok et geet zum Schlëssel, seng Sandsackmauer déi weit och net grad näischt, kënnt der déi esou an de Quad, déi ass do, wann der elo kucke gitt an de Quad bei view vehicle content, Sackzaun, sou.

Also hei gesitt der dann déi éischt Stadt wou mer dra sinn. Musst de Gefierer fannen. An de Gefierer fannt der är Waffen. Do kënnt der an egal wéi engem Gefier egal wéi eng Waff kafen. Dat ass ëmmer zoufälleg. Fannen. Bréng mol de Quad hei hannen op den Eck. Ech kucken ech kucken elo mol fir een vu eng Waff ze fannen. Oh hei ass een hei ass een Duerf an enger Mauer gell. Jo pass op du kanns net du kanns net alles mathuelen gell wat s de gesäis. Also hei si lauter Saachen déi ee kann dono mathuelen. Déi hei kann een.

sinn do. Du bass hënn, ne? Ja. Ja, ma, okay, da ass de Benny scho rëm. Ma wann Dir an enger Stad sidd. Huet deen eng Waff gehat? Äh, muss ech kucke goen. Jo, en hat eng. Wann der an enger Stad sidd, da kann Äre Kolleeg Äech ëmmer, oder iergendeen aneren, egal ween, kann Äech ëmmer nojoinen. Vue que der, dat kann ech Äech elo weisen, falls ech enke elo stierwen oder esou. An den Haiser fannt der Saache, gell? Jo, do fannt der Repair. Bësse wéi bei Daisy. Repair Kit, na, awer net esou vill Loot. Jo, ech hu grad e Repair Kit fonnt. Repair Kits an Erste-Hilfe-Kasten a sou Saachen, och Bensinn. An iessen. Mee et ass am Fong, wann ee stierft, ass et net esou traureg, wéi wann s de elo, wat weess ech, wéi wann s de elo bei DayZ stierfs. Bon, ech fannen hei, also hei steet kee Gefier, gell? Och kee Kam. Wat hënne steet eppes, mee ech mengen dat ass vu. Hei steet e Camion, en, en Tanklaster, dee kënne mer verkafe goen. Huel e mat, nee, huel e sou mat. Mee do kann ech näischt dralueden, mengen ech. Mee ech. Dach, du kanns dralueden. Ech mengen, ech ka guer net eraklamme, gell? Sëtzt een dran? Nee, well se hänkt schif an de Steng, gell? Ah, da geet et wahrscheinlech net. Boah. Ah dach, als Fahrer. Oh, nee! Lo wierklech? D'Zait reit, jo. Bon, ma da gesi mer ons geschwë rëm, wa mer neie Server fonnt hunn, a rëm enke vun vir mussen ufänken. Bis geschwënn, ciao! Sou, an hei si mer da rëm. Lo hu mer rëm de selwechte Server fonnt. Hei kënnt der elo kucken am Menü, test, éischte Menü, wou der kritt hutt der hei d'Auswahl zwësche Bluefort, Opfort, A Widerstand. Dir kënnt am Fong dat Ganzt esou kucken wéi Bluffer ass dann NATO, Opfer wäert dann esou déi eenheemesch Miliz sinn oder déi déi wou géint déi aner ass. An de Widerstand ass deen dee wou géint déi zwee ass. Dat heescht déi spille géinteneen an géint déi do an déi do spille géint se alleguer an och géint sech selwer esouwäit ech weess.

Ok ah jo sou kënnt och nach eng Grupp unhuelen, dat heescht dir gitt hei am Mau mam Mausrad, dréckt da rob a rof, kommt op Player Menü, dréckt da drop, da gitt der hei bei Groups an da kënnt der dann hei een auswielen an deem eng Aluedung schécken, anerweits mol eng unhuelen, Accept Invite, ok lo sinn ech mat hinnen an enger Grupp a wéi der gesitt, Géif vun mengem Auto fort. Ma ech ginn elo mol erof kucke fir datt mer hei e Camion fannen, datt mer mol eng Basis kënnen bauen. Ech huelen se eraus héier! Oh du Krëppel!

Inventar, wat hu mer do dran? Ah, hei, Gesider, hei fand er. Ech hun zum Beispiel lo Crewhelm fond, wéi geil. Cool. Eng Splittergranat. An e Maschinnegewier mat 6,5 Millimeter Munitioun. Da kënnt der d'Magaziner dann ëmmer riwwerzéien. Muss awer oppassen, dir musst herno beim, dat weise mer iech och nach dann, wann et gutt ass, wann der et gutt fannt, da ka mer iech dat och nach an enger. Äh, irgendwann enker anescht weisen. Dir hutt an, an den Hauptstied hutt der äh, Verkäfer, do kënnt der Sache verkafen an dir kënnt Sache kafen. Do kënnt der dann mat dem Geld kënnt der Rucksäck kafe, Kleedung kafen. So wat kom op Strooss zou gebaut. Wéi hu dir Strooss net zou gebaut? Hu dir kee Camion fonnt? Auto Ma ech hunn e Camion fonnt an nach en Auto. Komm bis erop, ech bleiwen bei eisem Auto hei schützen. Oh wart, wart, wart, oh wart. Muss lo souvill wéi méiglech an de Camion allen. Ech kucken hei am Autolenker no, ob hei keng besser Waff dran ass. Hei sinn lauter Saachen op der Strooss. Mä bréngt d'Saachen erop, bréngt d'Saachen erop, alles hei uewen hinner. Nee, fuer mam Camion dohinner, dat ass méi schnell. Wart, ech komm de Camion sichen. Ass méi schnell, datt mer mam Auto iergendwou hinner bäifueren an direkt alueden, wéi ëmgedréint. Also hei an den Auto kréie mer näischt méi, gell? Maja. Awer da ka aussteigen. Du gees lang. Also ich lusse wat dran ass. Du fir den Auto ne ah, so interessant ass so wat ich komme lo heilei no heileit no nach Quad an so wann der hin abs brauch fir ze fueren. Ma schon Quad wann den Auto hei. Ja de geet nach. Ma den Auto. So muss een laanscht dem Auto laf fir d'Saachen all dran ze lueden. Komm mol still drop Jungs. Ech si zwar verblüfft wéi gutt de Wee-Server ass, dat heiten, dee wou mer ëmmer spillen. Dat ass den SU, jo, déi arm SU. Ëh, wien huet hei eng Mauer mat Sënn? Soft ass eng, déi war virdru schonn do. Da waart, ech komme mol raus. Woah, brems du Scheiss. Take this, oh pass op lo, beweeg dech net. Awer net ze tut. Sou, drageluet a weider. Esou, bei mir steet se nemol. Haha. Déck geil, du fiers zwar grad bei mir duerch d'Mauer. An keng Saachen huelen wou mer net kënne gebrauchen hei. Also ah los. Grouss Maueren an esou Sandsaakbunkere si gutt. Hei uewen ass och nach eng Mauer. Sou, ech komm lo erop an d'Duerf gefuer.

25 vu 50 zou wou ech ageluet ben Ech hun deen ageluet ja. Okay. Fahr mer weider. Jeff, wat hues du nach fonnt alles? Ah jo, wéi sinn all Saachen? Ech kann, mäin Auto ass voll. Ma dann waard, ech lueden mäin Auto och nach voll an da gi mer elo mol rof an dat klengt Duerf Bei mir ass Basis opbauen. Schiessanlagenhaus, Wand, lang, Betonmauer, lang, Stacheldraht, Jo, hei uewe sinn nach lauter Maueren. Déi Jo, kënnen. hei och, hei sinn iwwerall Mauere, gell. Hie kuckt mech elo hannert mech fir d'Kéierzuelen eigentlech. Sou pass op Ben, pass op. Huel du nach déi steene Mauer do fir mat. Déi steene Mauer an d'Sandsäckmauer och nach, déi kënnen och nach mathuelen. Jo da éischter d'Sandsäck. Sou mäin Auto ass och elo fou. Oh do bausse fiert schonn ee mat engem Boot. Pass op, pass op, pass op. Chef ech soot ech hunn déi. Wat géif mech awer ëmnidden. Huet dat soss nach eppes?

Keine Ahnung. Bon, egal lo mol. Äh, Ben, fuer du vir, well. Ah, mir däerfen net iwwert den Sand fueren, denk drun. Am Sand bleiwen är Autoen direkt stiechen. Net all, net all, ech meng just d'PKWen. Ech meng, mir fueren direkt hei. Ah, fir kënnt nach en Drot, mee deen ass hei futti. Bëssen duerch de Bësch fueren, fir dass dat Ganzt méi verdeckt ass. Oh, fuck. Jo, den Auto ass dee Schäiss, gell, se huet guer keng Bremsen. Also mein geht relativ flott ge an de Server zerleeft esou flësseg gell am Moment Letschke ass dem Gëtt vun dir vu geschoss war net vun hei aus Ech mengt gëtt op mech geschoss aus dem Fliger gut oppassen Ja muss op de Fliger oppassen dee schéisst op eis de Wixer Mee wou den du se Fliger lo hier gehat? Keng Ahnung dass och scho baus dee mat engem Schnellboot gefuer Dofir ass ons keng Platz. Wow do ass Sand fuck. So. Okay, das schenken. Es sollt dir pass auf das Land. Oh, mir dich vom Auto. Sind unterwegs. So, ich kann den Camion direkt da drinnen parken. Ich hoffe, der geht da dran. Mir dich vom Tom sing Auto nur raus. Ah, ne, warte, geh drin. Gut so, der Camion passt aber. Ah, ne, der Camion passt nicht daran, meine ich. Okay, ich meine, ich den Camion festgesetzt. Jo ech och den Auto. Bon egal, steet gutt do sou. An da kënnt der hei d'Saachen huelen. Hei mer zum Beispill Kanalmauer an Loud sou. An da muss mer. Mäin Auto steet och. D'Haus ass elo schäiss gell? Du erkenns net wou s du higees wéinst der blöder first first person. Fir wat huet dir da gemaach? Ech sinn nach am fueren, ech fuere lo an de Bësch. schéine grousse Krees ronderëm man. Tom mir hunn, bei, du bass hei direkt duerch d'Sand, de Sand gefuer gell mat dengem Auto? Nee. Wou bass du da gefuer? Beim, also bei meng, mat deene klengen Auto geet et anscheinend net. Da kënnt der esou är Basis hei opbauen. Da lee mam Düsenjet se aus Zack mech gell. Sou a lo niewendrun. Oder Leescht emol kënne man de, oder keen Tom fir du, de Ben, Ben fir du. Inventar, view vehicle contents, Kanalmauer hu mer nach esou eng. Unload. Ah, et ass zwar schäiss an der First Person Perspective esou. Dat ass awer net dee wou wrop mer mer d'lescht Woch och waren. Dee Server, nee, lech gouf an aneren. Ech gouf awer op deem anere, jo. Äh, Jeff, ech bräicht vläicht eng Kei kuerz. Moment, ech gi lo mol no engem anstännegen Auto op d'Sich. Ma hanne bei deenen, bei deenen Halen, do sinn nach, jo, do ass nach e klengen Auto an e Quad. Hu gesinn, hu gesinn, hu gesinn. Wéi mecht den hei alles zou? Ass du grouss genuch? Jo. Ja? Ass zwar schwéier fir ranzekommen, muss Oh, scheiße, du musst net mat vum Nougat drauf fueren. Ey, wat leeft lo? Wou ass meng Mauer hin? Ja, déi verschwënnt heiansdo. Kënnt se rëm? Ja. Waart, ech man déi amo fest hei. Duerwen ass mech grad en Auto gefall. Esou kënnt der se locken, dat heescht, dir lockt. Da mécht en se fest an deen aneren, wann deen aneren se wëll erëm ofbauen, da muss en se unlocken, dat dauert awer vill, vill, vill méi laang. Ah, elo ass se do, ok. Drop dee mam Fliger kënnt erëm. Fréck, déi Entrée ass wierklech e bëssen dënn. Waart, ech kucke fir se e bësse riwwer. Ech schéisse erëm op iergendeen. Sa nervt sa gehirlos, gell? Mee dee muss der och iergendwann eng Kéier noluede goen. Keng Ahnung. Bon, dës Kéier maache mer déi Basis hei mol e bësse méi kleng. Beim Cracken, wéi gesäit et esou aus? Jo esou ass gutt. Nee maan e bësselchen méi grouss. Ech mengen ech hänken am Auto grad. Jo he. Oh wat leeft. Du muss mer ongeféier eng Angab ginn, well ech erkennen näischt mat der First Person Quaker. Esou gutt vun der Breet? Wéi soll ech beweegen? Nee nee nee, gei nach e bëssen méi. Jo. muss awer nach irgendwie bëssen no hanne, also No vir? ah nee, loosse esou, loosse esou, sou ass gutt. Ok, release, sou. A lo kënne mer se hei och locken. Ass e vun eis, dee mam Ass dach Fliger, gutt. mengen ech. Lock. Nee, mam Helikopter, deen ass Deen eis, ass, jo. ass een Helikopter, jo. Mee de Fliger net. Sou, déi ass och gespaart lo. Déi mam Helikopter, lant dee lo hei oder wéi? Keng Ahnung. Äh, Inventar. Op View Vehicle Content sinn der Betongmauer. An Load. So, ma déi kënne mir dann, soll ech déi mol hanne, hanne bäibauen? Wou? So, hei. Ja, Okay. Das ist wirklich schwer an der, an der First Person halt zu bauen, gell? Jo. Dégueulass. Ech gesi guer näischt, ech gesinn eng Mauer virun Mee villäicht kanns de wat, de Field of View méi grouss maachen, wéi beim Déngens, nee? Nee, nee, net respawnen. Well elo geet, dann hëlt et jo nach net Jo, vill. natierlech, du gesäis vill méi, bass du méi wäit ewech. Grafik, wou ass dat, wéi heescht dat? Jo, schäiss drop, looss dat elo mol esou. Bon, du hues och natierlech nach nach Serveren, wou. wou een de ganze Männche gesäit ronderëm lafen, mee mir elo zum Pech keen erwëscht lo. Oh puta, ech drécken ëmmer dee falsche Knäppche gell. View Vehicle Content, Barriere, sou déi klappen mer lo och hei direkt drun. Sou, oh et geet awer nach he, also.

Also sou richteg Richtung? Jo, géi bëssen méi no hannen. Jo, stopp, sou ass gutt. Sou, lo locke mer déi nach alleguer. Jo. Well gesitt der, sou einfach ass et dann am Fong fir schonn eng Basis ze erriichten. Kuck mer dat heiten als, als klengen punktuellen Problem ass alt just, dass all Kéiers bei all Server-Restart,

Nee Merd hunn ech déi erëm, ah nee ech hunn déi erëm unlocked, wéi blöd, mer huet och gesinn wéi laang et dauert fir et ze locken. Maja da géing ech mol soen hei maa mer hei mol Schluss. Wann der interesséiert sidd fir vläicht heite weider ze gesinn da kënnt der jo kommentéieren, et ass eng relativ flott Saach an ech kréie jo, ech kréie jo elo och den, am Mäerz de 17 kritt ech mäin neien Internet, dat heescht ech kann och méi Let's Playe maachen am Fong. Da soen ech Ciao. Bis eng aner Kéier an. Lénks op engem Drot, gell? Majo, bis eng aner Kéier. Ciao. Ciao. Ciao.